Bire toý goýupdyr dostlar tiktoga iki müň ýa iki müň bäşinji ýyllardyr şu Amaş Pallyýew aýdym aýtýar toýda, edil edip tans edýärler. Ahranaly zatly şol aýdymçy hakykatdan hem ahranaly gelýärdi toýa, bilemok näme üçin ýa goralmak üçinmi ýa-da gelşikli görünýär diýip getirýärdimi, ýöne şonýalydy. Köpüňiz tanamaýan bolsaňyz Amaş Pallyýew diýip bir aýdymçy bardy we biziň ýanymyzda biz kiçi çykak örän gowy görlüp diňlenýärdi şu. Gaty gowy görlüp diňlenýärdi. Men başgarak ýerlerdede diňlendimika diýýän. Sebäbi arada kaseta satylýan studiýada işlän tanşlarymyň biri bilen gabatlaşamda, Amaş Ballyýewiň kasetasy iň kän geçýänleriň biri diýýärdi-de, şo bir zat çykarsa. We biziň ýanymyzda-da toýlar bolsa, şol Gowy bagşy getirdim diýlende, şu barýardy-da. We gaty gowy görülýärdi şu. Şuny ýaly wideonyň kommentariýalary gowy bolýar dostlar, size kommentariýa okalyň. Wah diplomat şypbuk diýä. Tapyp peläk eden bolmaly-da hä? Men gowy bilýän diplomat şypbygyň nämedigini, meniň üç sany aýalogynum bar. Jana iň gowy ýyllarymyz diýä. Gyzlar naturalny eken diýä. Görýäňizmi dostlar, degýän oglanlar bar-ow, şol hasam şular ýaly soňky plastiçeskiý ile-bile zatlaryň ýokdugyr diýjek bolýa-da. Goňşymyz Enebaýyň toýuna gelipdi, Amaş Ballyýew, Ejem bilen iň soňky tans eden toýum diýýär. Görýäňmi, dostlar, nostalgiýa-da, ony men deň duş bolsaňyz düşünýänsiňiz. Hakykam şolar ýaly gowy görülýärdi şul aýdymçy. Ýöne häzir mediada ýok. Men häzir obama gitsem-de, Sakarçägä gitsem, meň etrapdaşym-da bi, hökman eýlede-beýlede görünýär bi. Örän Sada oglany bir gezek gabatlaşyp görendirin. Ýöne tik tokdan zatdan daşdamyka diýen. Ýenede bir zat şul hiç hili aýdymçylar ýa ýeneleri bilen gatnaşmaýan adam şu. Kim aýdymçydan soraý tanaýas ýöne gatnaşamyzok diýä özi bir dünýe öýtýän şul aýdymçy Amaş Ballyýew meni görýän bolsaňyz arada şuň bilen gepleşik edesim geldi men Gyzykly boljagy görnüp dur dost seret näme gürrüňler edip bolýa şol döwür şular bir hili gellä bir üýtgeşiklik boldy şol hawa göçürme aýdymlar aýdyldy ýöne şul oglanlar şol populýarny örän moda wagty on sekiz on dokuz ýigrimi ýaşlarynda şo wagyt we Çykardylar, öwrüp aýtdylar, ol tutdy gitdi ony, diňlän biz ony, şo derejä elten biz şulary, şoň üçin otaýda günälärýä zat ýok, bular ýa bir baýraga, ýa-da bir uly çykyşlara hantama däl bular, prosta aýtdylar, halk diňläp göterdi we şo zatlaň gürrüň edesim geldi men, nähili başlady, toýlar nähili geçýärdi, ýöne. Özi bile gürleşip görmedim, birini sorat diýdim, men seni tananogam eken diýdi. Meni tananok öýtýän, bilemok. Bir ýyl bolup barýa oň men bir soradanyma, häzirem tiktoga girýämi, girenokmy bilemok men. Köpüňize gülkünç bolup görünsede, biziň ýaşlarymyz şoň üçin utanma läl diýjek bolýan dostlar. Seň ýaşlygyňdaky sende arassa galan gowy duýgular bolsa, Oňa ýetäs zat ýog-a. O birinden utanyp, öz-özüňden utandygyň bolýar ol. Şoň üçin hem her döwrüň öz wagty, öz gyzygy bar. O gün menden oglanlaň biri soraýar, Mekan, sen birnäçe wagtdan nähili bolup tanalarkaň, adamlaň ýadynda nähili galasyň gelýär diýýär. Men hem Men bir üýtgeşik hit aýdym zada çykarmadym, aýdymça däl men, adamlaň aýdym bilen ýadan nagalaryn ýaly, ýa bir üýtgeşik bir hili eser ýa üýtgeşik bir zat döretmedim-dä men, öz başyma bir goşgymam ýok, welin prosto ýatlanasym gelýär diýýän-ä, prosto ýatlasalar bolýa, erbet diýip tanamasalar bolýa diýýän. Mekan Akgaýew diýip biri bardy, biz ýurda diňleýärdik diýseňiz, şol ýetik maňa diýýär. Allajan üýtgetmesin, günde turamda diýýän, Allajan azdyrma meni, şu elimde bir güýjüm bar ýa-da bir meni gollaýan biri bar diýip, bir günä size zyýan ýetirmäýin Allajan diýip dileýän. Şul beren yrskyňy mesligime çydap bilmän, ýaman zatlara sowdurma diýip dileýän. Bolar-bolgusyz adamlardan daş et diýýän çykýa öňüňden gitjek ýeriň ýok sataşýa olar ýaly adamlaram we iň gorkýan zadym Allajan şul maňa geljek bela dostlarymdan gelmesin diýen iň gorkýan zadym dostlar häzirki seň dost diýýän adamlaň duşmanyňdanam erbet bolup çykýa şoň üçin Şu zatlar gaty dileýär men. Garaz şeýleräk ýa wagt şi prosta gürrüň edesim gelýär men siz bilen ynanaýyň prosta şi içimi dökesim gelýär. Janyňyz sag bolsun işleriňiz ugruna bolsun. Aýalyň bilen nädip şeýle oňşukly ýaşaýaňy? Ýaşasyn Melä ýaşaberýä. Nädip diýýända menem. Şemşat. How kakajan. Bize kofe ala. Bolýa. Ýaňy öýde kofe ýokdur diýip gelýädiň-ä. Kaka jan. Çaý alaýyn. Çaýa işde-de köpüräk içipdiris. Bor-da bolmasa. Gara çaý demlänmi ýa gök çaý? Maňa tapawudy ýok. Öz çaý boljak bolsa diýýäňmi? Ene munyň bardyň. Noş bolsun. Hana o kofe yok diydi dä Maýaňa? Gelniň owadan Nurum tapýan eken. Goňşulardan alan bolaýmasa, ýa-da magazin algandyr. Gördüň, biz-ä şeýdip ýaşaberýäs. Sebäbi oňam oňşup ýaşasy gelýär, meňem. Tersine bolsa-da durmuşda bahana ýetik. Beh, menem şeýdip görsem näderka? Çaý içermikam ýa kofe? Barlap göräý. Annaguly, näme boldy, how, ýüzüň salyk? Aý, menem düýnkini öýde gaýtaladym, näme içendirin öýdýäň? Näme içdiň? Zakkum. Geziber-dä öňki bolşuňajyk. Öýe baryp kofe-çaý içsek diýdim welin ýaňky bir üstüme gaýdandyr. Näme sen kofe getirdiň-de men ýasap bermedimmi diýip. Menem bolýa-how getirseň ýasap bererin diýip bolýandyr-a diýdim. Näme men seň öňüňde ýaranjaňlyk ederin öýdýäňmi diýýär-a. Gynanma dost. Ýuwaş-ýuwaş sen oň göwnüni tapmagy başarsaň, Olam seň göwnüň tapmaň aladasyny edip başlar. Ýör gowsy bu gün bizde kofe içäýeli.